Mela, li niżbaljaw fejn jidħol l-ikel u l-exercise huwa normali, speċjalment fil-weekend. U minkejja li għadu d-disa' ta' Diċembru, illum diġà bdew jgħiduli ħafna nies illi diġà bdew ikollhom gathering la u party lem eċċetera eċċetera. Issa, inti tista' jew dak l-iżball li tkun għamilt fejn forsi kilt iktar mis-soltu jew kilt ikel li taf li mhux se jgħinek biex iżżomm naqra dik iż-żaqq pulita għax ġej il-Christmas, tajjeb, Tista' jew toqgħod tewden u tgħid ara x'għamilt b'idi, toqgħod taħseb fuq il-problema, jew taħseb fuq is-soluzzjoni. U jiena nħobb nara hekk. Ħafna minnkom naf li taħdmu pereżempju mit-Tnejn sal-Ġimgħa jew mit-Tnejn sas-Sibt. Allura billi inti għall-mod tal-kelma s-Sibt jew il-Ħadd ma taħdimx, ma jfissirx illi inti unemployed. Imma jfisser illi għandek waħda off. Issa, mhux qed ngħidilkom biex fejn jidħol l-ikel dejjem tieħdu waħda off għax ġurnata sħiħa tista' tpatti litteralment tal-ġid kollu li tkun għamiltu matul il-ġimgħa. Jekk pereżempju tqumu filgħodu tieħdu d-donuts u wara nofsinhar xi blat lażanja daqs dinja u filgħaxija bil-cocktails u affarijiet, dak il-progress malajr ħa jitlaq. Imma jekk min-naħa l-oħra intom tgħidu, isma' jiena li ħa nagħmel huwa illi kelli per eżempju ikla partikolari illi fiha dik ħadt pjaċir, gawdejtha ma' tal-familja u imxejt minn hemmhekk. Taħsbu li dik l-ikla jew forsi ħa żewġt ikliet fil-ġimgħa illi ħa jħassrulkom il-progress kollu? Jew iktar ħa jħassrilkom il-progress kollu, dak il-forsi ħsibijiet żejda, dik it-tip ta' tgħid isma' issa, la, bil-Malti ħassar kollox, inkompli nħassarha, inkompli ngħaxxaqha fejn ngħaxxaqha. Tajjeb, jiġifieri normalment fil-fatt ikun it-tieni każ, illi aħna ngħidu sa m'hemm x'tagħmel, la għażaqtha nkompli ngħażaqha. Dak huwa l-vera nkwiet, mhux l-inkwiet li inti jkun hemm ikla jew tnejn illi ma tantx timxi eżatt, kif suppost, jekk nistgħu ngħidu hekk. Mela minn issa 'l quddiem, speċjalment dawn iż-żminijiet, ħa nagħtikom dan iċ-challenge, illi ħa tiffukaw fuq is-soluzzjoni mhux ħa tiffukaw fuq il-problema. U x'soluzzjoni ħa nirrekomandalkom? Ħa nirrekomandalkom illi matul il-ġimgħa issibu ta' l-inqas nofs siegħa tliet darbiet fil-ġimgħa illi fiha tagħmlu exercise intensiv. Mhux nofs siegħa mexjin biss, sa, jiġifieri naf li hemm minnkom li jistgħu jimxu biss, jew jistgħu jużaw xi ftit pool biss. Però intom li tistgħu tagħmlu exercise iktar intensiv, nissuġġerilkom ħafna ħafna ħafna iktar exercise li huwa intensiv. U naturalment, noqogħdu attenti għal x'nieklu, diġà għandna biżżejjed avvenimenti, jekk matul il-ġurnata noqogħdu iktar attenti għal dak li qed nieklu. Ġid ħa nagħmlu mhux ħsara, ħalli kif nidhru u kif inħossuna dan il-Militu New Year, Ikun aħjar jekk il-bambin irid minn drabi oħrajn. Niltaqgħu.